Ndza mi xeweta i Doctor Nkateko I Mabunda a hi vuyeleni ka tidyondzo timbirhi leti hi hundzeke eka tona masiku ndzhaku hi vona ku hi nga lulamisisa ku yini swirhalanganyi leswi hi nga na swona evuton'wini hikuva hi tirhisa tidyondzo leti hi langutile eka xirhalanganyi xa ku va hi tirhisa gezi hi ku siyerisana na ku va gezi leri nga kona ri va leri thyakisaka mbangu ku va hi tirhisa tidyondzo leti hi ta endla gezi leri baseke ivi hi ri tirhisa hi ku fanela. Eka dyondzo ya rixaka leri hanyaka handle ka vukona bya mali hi boxe leswaku matimba ya dyambu loko hi ma tirhisa ku endla gezi hi ta vuyisela vumunhu ivi hi sirhelela eh, mhani wa hina ku nga misava leyi hanyaka ka yona hi nga thyakisi mbangu Hi ku ya hi vativi va tinhlayo va Afrika-Dzonga emutini hi nkatsakanyo u kuma vanhu vanharhu leswi vulaka leswaku ku va voningela u ta fanekele u layita mavoni manharhu evukulwini kasi evutsongweni loko va tshame swin'we hi nge minimam. U nga layita hambi ko va ri voni rin'we. Hi ta tirhisa tinhlayo leti ku va hi hlayela leswaku e sola yo endla tani yi nga va na mpimo wo fika kwini um naswona yi nga hunguta ku thyakisa ka mbangu hi ndlela yihi. Tshamani hansi mi yingisela. Lani loko hi languta hi na tikamara tinharhu laha timbirhi ta tona. yi nga ta tirhisa ntamu wa tsevu wa ti-watts ku va hi hi layita ku ringana tiawara tinharhu xin'wana lexi nga ko launch hi ta va hi tirhisa ntamu wo ringana khumen'we wa ti-watt ta electricity. ku va hi lawula yi ta for tiawara ta mune ku ringana tiawara ta mune ku va na tifoni tinharhu leti tshamaka chajini ku ringana awara ha yin'we ivi ti teka kwala ka ntamu wa ntlhanu comma mune ntlhanu wa ti-watts so. hi ta nghenisa vuxokoxoko lebyi eka xitirhisiwa lexi nga ta hlahluva ku swi ta fika kwini as laha hi le ka ti-smartphone tifoni ta manyunyu leti hi nga te i tinharhu so hi tinharhu quantity yeleyo ti va tinharhu. ivi loko hi cheka ntamu wa tona i ntiyiso i ntlhanu khoma mune ntlhanu ku nga ti watts and then hi languta ku ti ta tshama eka charge ku ringana tiawara tingani la ku tswariwe tinharhu hi ta cinca awara yin'we ha foni ivi se ha swi nghenisa. tilayiti ta ti-six watts ku nga timbirhi i na tona ti nga ta tirha tiawara tinharhu yin'we ya eleven watt yi nga ta tirha mune wa tiawara. Tifoni ta hina tinharhu ti teka ku ntlhanu khoma mune ntlhanu wa ti ku ringana awara yin'we ya foni ti ta tirha ti ta tirhisa ntambu lowu so loko hi swi sweswo hi karhi hi ya emakumu. I ta languta ku i tirhisa e battery ya muxaka muni twelve volt hi yona a hi nge ni solar nkarhi lowu dyambu ri nga tlhavangiki kahle yi nga tirha ku ringana half ya siku leri tlhandlamaku tsundzukani ku ko va namadyambu ntsena hi vulavula hi tilayiti hi vulavula hi loko mi ri kona endlwini. so lexi hi nga xi cincaka a hi le U_K la hi le Afrika-Dzonga so tiawara ta dyambu la ti ya kwalomu ka ntlhanu ngopfungopfu hala makaya hi tsundzuka ka Limpopo so swi tshamise sweswo hi ta tsala vito ra hina laha email address. leyi ni nga ta yi tirhisa ni ku hi leyi ivi ni rhumela vuxokoxoko bya hina byi ta fambisa sweswo kambe hi nga languta la hi byela lebyo vuxokoxoko byi nghena a hi byi languteni kahle ku byi tshamise ku yini vuxokoxoko bya hina hi lebyi byi tshamise hi ndlela leyi yi ta tlhela yi vula ku tilayiti ta heta i leti i six watts na eleven watts hi charger na tifoni i switirhisiwa swa hina leswi hi nkatsakanyo swi endlaka ku ya kwala ka tandza ra khoma n'we ya unit and leswi nga ta lava e battery ya muxaka lowu twenty four makume mbirhi mune ya ti-amp awara. i battery leyi nga ku durheliwaku kwalomu ka vo ma thousand e solar panel yeleyo kwala ka ma three hundred i switirhisiwa leswi lavekaka ivi hi lava na inverter inverter ya hina yi ngo va two hundred watts leswi nga ku durheliwaku ku fika kwalomuya ka va ma. four hundred so yi hlanganisa four hundred three hundred na one thousand i michini leyikulu leyi u yi lavaka ku va u tinghenisela swona yo endla ntirho wolowo. Ku ya hi vaphameri va gezi ku nga Eskom, eka nkarhi wolowo va vule leswaku nhungu wu khoma nharhu wa mamiliyoni ya tiyindlu va ve va nyikiwa evukorhokeri bya gezi. Hikuva hi nkarhi wu ri wa khale naswona hi tiva leswaku van'wana va ti hoxela gezi swi nga ri enawini hi nga ku vukorhokeri lebyi bya solar hi nga byi fikisa eka mimiti ya khume ra mamiliyoni. hi va hi hlayela hi yona so eka khume ra mamiliyoni ya tiyindlu hi karhi hi nyika n'we xa khume ra tiyuniti swi vula ku hi ta va na miliyoni ya tiyuniti ta gezi leswi swi vulaka leswaku hi ta va hi hungutela eku tikeriwa ka xitichi xa malahla xa mfumo hi n'we wa mamiliyoni ya energy kumbe one. megawatt-hour unit ya energy hi ku xiyaxiya tafula leri nga la henhla hi vona leswaku gezi leri humaka eka malahla ri thyakisa mbangu hikwalaho ka madzana nhungu makumembirhi ya ti-gram ta carbon ku ya hi unit yin'we leyi humesiwaka. Solar yona ri yi thyakisa hi makume mune nhungu wa ti-gram ta carbon ku ya hi unit yin'we ya gezi leyi humesiwaka leswi vulaka leswaku loko hi endla vuringananisi eka phakelo wa solar na wa malahla hi ta va hi karhi hi va hi hunguta ku thyakisa mbangu hikwalaho ka makume nkaye mune wa ti-percent. Eka dyondzo ya hina ya maendlelo hi vurile ku matirhelo yo tala ya famba hi leswi vitaniwaka ku i ti-system laha u nyikaka ti-inputs system ivi yi swi gayela yi ku nyika output hi boxa na leswaku ti-system tin'wana i ta khale ti lava ku cinciwa. hi nga languta ka system ya gezi a ya ha endli swona yi lava ku cinciwa hikuva hi vona gezi hi va na rona hi ku tirhisa hi ku siyerisana ene ri va ri thyakisa embangu so hi fanekele hi vona ku loko yo hoxa e solar eka system leyi yi va eka swin'wana swa ti-input swi nga antswisa ku fika kwini hi ve se hi dyondzile leswaku yi hlayisa um ku thyakisa mbangu eka mavoni na ku charger hikwalaho ka makume nkaye mune wa tiphesente so xivutiso i ku yi nghenisisa ku yini ka system leyi nga na yona ya gezi leyi nga hava sola i system ya gezi system of electricity and then la ka yoho wa swi tiva ku ka nkarhi wa sweswi ku nghena gezi ra malahla so leri hi nga ri vulaku ku i coal electricity ka gezi ra malahla ivi hi kuma vukorhokeri. vukorhokeri lebyi humaka tanihi output hi vurile ku system yi kuma input ivi yi sweka yi humesa ti-output system yin'wana na yin'wana ku nga ri ya gezi ntsena hambi ku ri ya polotiki hambi ku ri ya health ku na leswi nghenaka eka yona hi ve hi kombisa hi kereke masikwini rakwe. ku nhlengeletano leyi tisaku e mali ekerekeni i input ivi output yi va rifumo ra munhu loyi a tirhisaka mali yeleyo hi vukhamba or vusopfa so eka output ya hina ka vukorhokeri bya le ndlwini byi ya ka xibokisana lexa xi nga ekhixini kumbe e dining room. mi nge i main switch laha u nga ta kuma kwalano ku va na lexiya va nge i i F xa ku trap ivi kwalana ku va na xitofu. ku va na pulanga yo sungula ku va na pulanga ya vumbirhi ku va na tilayiti hi ta tshika swa gezi hikuva gezi nkarhi wun'wana yi va yi ri elwangwini yi phameriwa hi ti-solar so hi leswi humaka swi ya kwalano hi yi cinca njhani system leyi tekela enhlokweni vukorhokeri bya solar so eka yona. i gezi leri nga ta va ri swekiwile ri huma ka solar hi ta ri hoxa so leri a ku ri coal leri i as solar electric yi nghenisa na ro ri nghena kwalano loko ri ta va ri nghenile eka system hikuva gezi ra solar ri na mpimo wa le hansi. hi ta fanekele la ka lexa circuit breaker ya hina yi hoxa lexi hi nga ta fika hi ku i solar leyi solar leyi yi nga ta phamela e plaga leyi e gezi yi tlhela yi phamela na ti-lights hi sweleswo hi swi endlisaku xiswona so solar.

tanihileswi mi swi vonaka la hi nga ti sola and then tilayitsi na tona loko mi languta lexi nga koho la ti ta va ti connect-e ka solar so na malayithi yi wisa makhandlele hi wona ya ta va connect-e ka ka solar na wona. ti-lights ta n'wina ti ta va ti connect-iwe ka solar hi ndlela yaleyo ma-lights na foni se swi charger hi solar a yi tirhisi khandlele hambileswi hi nga veka xifaniso xa khandlele la. Laha hi tlhelele endzhaku ivi hi languta ku e tidyondzo leti hi ti dyondzaka hi nga ti tirhisisa ku yini ku lulamisa e xiphiqo lexi hi nga na xona xa ku va na gezi leri ri timekaka xiphiqo ku va ku a hi na vutihlamuleri hi nghene eka mikhuva ya mali. leyi hi yi tirhisaka hi vusopfa kumbe hi yi lavaka hi vusopfa leswi hambanaka na vumunhu ku vuyisa vumunhu hi langutaka ntumbuluko wu hi nyikaka dyambu ku va hi tirhisa matimba ya rona hi vonile leswaku hi nga kuma kwala ka miliyoni ya ti-units leti hi nga ti tirhisaka ku va hi layita mavoni hi charger tifoni. ivi swi tlherisela endzhaku e mpimo wolowo wa energy wu suka eka malahla laha hi hetaka hi ponisa xibakabaka hikwalaho ka va ma kume kaye mune wa ti-percent ya ku hunguta e thyakisi ivi hi languta ku system leyi ya khale ya gezi hi ri nghenisisa ku yini. hi ku languta e dyondzo leyi nge maendlelo kumbe ti-system laha ku nga na ti-input na ti-output hi nghenise input ya solar yi fambisa xikan'we na gezi ivi swi nyika e nhlamulo leyi ku nga yona leyi nga endlaka leswaku vutomi byi ya emahlweni hi laha ku faneleke. hi ve na ntirho wa le kaya laha ni nga mi kombela ku um langutani ti-system to hambana ku nga va ta rihanyo ku nga va ta n'wina um leti mi fambaka hi tona ematikoxikaya kumbe emadorobeni lomu va nga kona um ti-system to dya eminkosini to phamelana swakudya ti-system to ambala swo durha um ti-system ta minkosi leyi durhaka. Xana ti na vumunhu na? Langutani hi ndlela yeleyo ka vutomi lebyi byi hanyiwaka handle ka mali ku vona ku mi nga susa swini mi lulamisa swini ene tirhelo relero ri nga nghenisa ku yini ka system leyintshwa ivi swi endla vutomi byi va lebyinene inkomu.